Indiki Wepa Orazow çykyş etmeli. Wepa Orazow iki müň bäşinji ýylda Halkara Türkmen-Türk Uniwersitetinden Economics and Administrative Law, Hojalyk hukugy, sag bol, derejesini alan. Iki müň on dokuz, iki müň ýigriminji ýylda North American Uniwersitetinden Software Engineering magisturasyny alan. Iki müň on dokuzdan bärem bile biri bilen guran Soft Innovas kompaniýasynda co-CEO bolup işleýär. Temasy bolsa Global CRM and Economy, Salesforce, Industry Leader. Salam hormatly ildeşler. Men Wepany tanyşdyryş ýaly, adym Wepa. Özüm Nýu Jersiden geldim. Iki müň on ýedinji ýyl Amerikada şoň belli bir bölegini Hýustona geçirdim. Araňyzda tanaýanlarymyz bar. Ondan soň galanam New Jersey-de dowam edýär. Üç çagam bar maşgalam bilen. Wepaň aýdyşy ýaly, 2019-njy ýylda kiçiräk bir kompaniýa başlatdyk. Resmi şekilde 2020-de açyldy, ýöne 2019-da bir topar IT e, işgärleriň diýen, spesialistleriň diýen e, topar bolup e, mentoring hyzmaty berdik, mentorçylyk bir bootcamp-e. Ondan şu taýdan ugur alyp biz hani öz ýolumyzy nägelik dowam ederis diýip ýola düşdük we şu wagt Hudaýa şükür 3000-den ugrap okuwçy bar. Hemen umumy dünýä ýüzünde şoň e, esasy bölegi Amerikada we Ýewropada e, Salesforce ugrunda e, treýn edýär adamlary. Ondan soň olaryň işe ýerleşmegine kömek edýär. Şu gün temamda mazur şol Salesforce CRM industriýasy näme ondan we Salesforce-yň şu industriýa lider şeklinde nämesi şonuň bir adyny gysgaça maglumat bermekçi. Ýöne men çykyşym many bolmaz, onýa tehnik bolmaz. Kän ýad atman, bildigimden paýlaşan bilen zadymy. E, mümkin boldugyça türkmen dilinde etjek bolýan. Şonuň üçin e, käbir näme bolsa aýyplaşmany. Öňünden. E, okey, onda şu CRM diýişimiz indi bizde ne türkmen döwürtek müşteri bilen aralaşygy bir şekilde e,

portfoliosy bolýar. Bular okuwçylar bolup bilýär, hassalar bolup bilýär, ýa satyn alyjylar bolup bilýär, ýa-da serwis hyzmat alyjylar bolup bilýär. Ýöne umuman aýdaňda şolaryň bary müşderi diýip gidýär we günümiz tehnolog e, döwründe muny iň gowy manage eden, ýagny ýaňky e, iň gowy sagaşdyrylan ýa-da iň gowy şony e, döwrebap şekilde ýöreden näme bolýar-da, öňdebaryjy firma bolýar. Eger şu temada yza galaklar bolsa, eýýäm oýun daşyna çykýar-da. Şoň üçin hany ýaňky müşderini managing, ondan soň analiz etmek we müşderi ara aragatnaşygy näle sazlamaly we şony näle iň ýokary derejä alyp barmaly, şoň şoň umuman aýdanda CRM diýilýär. Ýöne bu bulat bulat bir hilek indi CRM gitdigiçe çylşyrymlaşdy we näme hala geldi? Uly möçber möçberli hala geldi we näme bolanda? Indi CRM ady muňa bir hilek gysga galdy. Şonuň üçin käbir indi firmalar, mysal üçin Salesforce-da Customer Success platform diýýärler. Diňe CRM-den, sebata içine hem satyş girýär, ýa-da bazar öwreniş girýär, ol girýär, bul girýär. Hem CRM-den hem Iňlisçeden evolve edýär diýýärde, ýaňky özgerýär. Ösüp özgerip, uje başga bir näme geçýär. Şeý şeý gysgaça CRM diýmede şolar ýaly. Ondan ine bärde CRM-iň ýaňky ýyllar ýyllardan boýunça ýaňky ulanmagy, ösmegi, internet ýaňky internetde A, näme şo? E, mümkinçiligi bolanlaryň sany artýar. Ýa-da günümizdäki aýdaly köp söwda satuwlar, hyzmatlar esasan hem Covidden soň has bir hili tiz şekilde internetiň üstüne geçýärdi. Hawa, indi sen e, bäde näçe taýda 2015-den 2025-e çenli ýaňky e, CRM industriýaň e, ösüşi. Indi görseňiz, eýýäm 15-den 24 bäde milliard ýalňyşmasam dollarda ýa-da 25 trillion bolup biler. Ondan eýýäm iki esse 2025 ýylyna çenli ösýär-de. Bu diýmek bolýar, internete eýýäm ýagny erişim bolýandan ýa-da söwda satuwlaryň hemmesiniň internetiň üstüne geçmegi bilen CRM industriýasy hem ösýär, hem özgerýär. Öň mysal üçin CRM diýsek näme gözüňize gelip biler? Mysal üçin aýdaly Excel sahypasynda müşderileň ady, familiýasy, elektron poçtasy, adresi ýene bir zat, ýene bir zat. Bir hile ýaman neme-de e, kän bir e, näli e, sazlaşykly aragatnaşyk saklap boljak derejede däldi. Häzir bolsa CRM diýemizde hem bir platformanyň üstünden ýanky müşderä hem e-mail bilen hem SMS bilen ähli zadyny şoňa bir platforma üstünden müşderä ýaňky ulaşmak, onsoňam ýan müşderiň eden her hereketini social media üsti bilen ýa-da e-mailiň üsti bilen ýa-da SMS-iň üsti bilen hemmesini bir ýerde jemläp we şol wagtyň özünde firmaň kompaniýanyň diňe bir bölümde däl, ähli bölümleriň şu informasiýa nemesi bolmaly, dostup bolmaly. Şeýlelikle siz siziň firmaňyz ýaňky müşderini iň gowy tanaýan we şo müşderiniň näme isleýänini iň gowy bilýän bir kompaniýa bolýar. We bu sizi beýleki garşydaşlaryňyz bilen araňyza gaty näme arat näme goýýar da, distans goýýar we şo şeýlelikle siz ýaňky ýaryşyp bilýäňiz. Ondan inisiýaryň bärde şo Yani CRM ösýär, okey, düşünýär, CRM ösýär, tehnologiýa ösýär, email adam ösýär, ýöne näme şony täsir edýär CRM ösmegine? Birinjiden customer expectation ýa-da müşderileriň nemesi. Müşderi gün-günden bizden köp zat isleýär. Mysal üçin, men Amazondan mysal bersek, men öýde oturan ýerimden bir neme knopka basanymdan maňa towarym gelsin isleýän.

diýişimiz ýaly, esasanam Amerikada müşderi neme karol derejesinde diýerlerde. Müşderini orta goýup, ýani şony her kanaldan yzarlamak, öwrenmek, şoň edýän hereketlerini, isleg arzuwlaryny kanagatlanmak üçin şu customer centric approach ulanýarlar, strategiýa. Ve olam şu yankı CRM-in evolve etmesine, özgermesine, ösmegine täsir edýär. Technology tehnologiýa ösýär. Tehnologiýa ösdügiçe de aýşmaýan, ýaňky biz mobil bilen eýýäm nime edip bilýäs, söwda satuw edip bilýäs, ýa serwis sapaklama diňläp bilýäs, ýene bir bilýäs. Öýde Wi-Fi-laryň üsti bilen ýa-da mekdeplerde her ýerde internet bolan ýerinde bize hem hyzmat, hem haryt alma mümkinçiligi ýüze çykyp orta çykyp durýar. Şonuň üçin tehnologiýanyň ösmegi bilen CRM ýene özgerýär da. Data. Data ýaňky indi hani diýýärse müşderini tanamana mümkinçilik berýär. Her bir müşderi üçin ähli jemlenen datany biz bir monitorda görmegimiz o müşderi barada gaty gowy oňat derejede karar bermäne kömek edýär. Mysal üçin müşderi diýeli Siziň bir maşyn maşyn satýan demäňiz bar. Firmaňyz bar we müşderiňiz siz ak reňk alýar. Eger ak reňk alýan bir müşderi siz näme üçin gara reňkli e, maşynyň reklamasyny berýäňiz? Ol da ýa size zyýan bolup durýar. Reklama pul çykarmaly, hemem siz müşderiň isleýän zat däl. Ýa-da gyzyl reňkli ýa başga başga reňkli. Bir kiçiräk mysal, şoňa müşderi exactly diýärin. Göni onuň röňde isleýän zat näme bolsa şoň reklamasyny berip, şeýdip e, deal close etmeli, söwdany ýapmaly we e, size iş gazandyrmaly. Data data driven insight e, ýa-da karar almakda şu datalara müşderilere seredip, şolaryň häsiýetlerini, şolaryň isleýän hemmesini göz öňünde tutup, şu derejede karar almagyna kömek kömek, ýagny şu şular ýaly etmeseň, siz nämede bolup bilmeýäňiz-de. Industriýada aýakda galyp bilmeýäňiz. Sebäbi bäsleşigiňiz gaty köp we olar eýýäm bu zatlary köpüsi edip gelýär. Ve siz hem bunu etmekli, etmezligiňiz size ziyan getirýär. E, Güdüňden sizin söwdanyzyň peselmegine, servisleriňiziň azalmagyna getirmegi gaty ahmal. Integration. Integrasiýada örän wajyp faktorlaryň biri. Integrasiýa näme? Ine Salesforce diýemizde, Salesforce ýekeje ýerde bir ýerde duran ýagdaýynda ol bir kän bir many bermeýär, kömek etmeýär bize firmamyza. Näme üçin? Sebäbi biz ýanki serwis bölümimizi, satyş bölümimizi, bazar öwreniş bölümimizi hemme bölümleriň datalaryny, öňden bar bolan datalary ýa-da başga eksternal, başga daşarky sistemalardan bolan datalary integrasiýa arkaly Salesforce CRM-e birikdirip, Şu taýdak ähli informasiýany biz e, menejer edesimiz gelýär-de. Şoň üçin bize integrasiýa gerek bolýar. Integrasiýada häzir görseňiz, e, şu günki günde enterprise level e, corporationlar diýýär Amerikada ortaça 700 üýtgeşik applikasiýa ulanýar. 700 sany. Mysal üçin aýdaly JP Morgan Chase 700 sany üýtgeşik applikasiýa ulanýar we olaryň her biri e, başga problemalary çözmek üçin başga bölümleri ýa-da näme etmek üçin. Aýdaly işgärleri otpuska ugratmaly, işgärleri ýa-da e, travel nemeleri, e, e, näme ýolagçy çykdajylaryny etmeli ýa-da adwokatlar bölüminiň işleri, her biri üçin aýry-aýry nemeler. We ýa-da Salesforce-yň birazajyk şu orta çykmagyny e, sebäpleriň birem ýanki 700 sany aýdaly ýa-da ondan hem kän belki käbir ýagdaýda şu applikasiýalaryň sanyny azaldyp nädip hemmesini bir sentrik etmeli bir ýerden hemmesini menejerler ýaly e, ýagdaýa ýetirmeli diýip e, şolaň faktorlaryň biri hem integrasiýa ýa şoň şoň sanyny azaltmaly ýa-da bir e, belli bir monitoring üstünde hemmesini ýöne ýa etmeli mobile social crm Ýaňky diýşim ýa sýar ýaňa hem mobil üstünden hem social mediýalar üstünden bagly bolmaly. Biziň mysal üçin o zadymyz nälik bolmaly? Ine diýeliň Google rewiewler alyp göreliň. Mysal üçin biz aýdaly ýat şähere gitdiňiz. Bir kebap ýesiňiz geldi-de. Näme edersiňiz? Görersiňiz Google Maps-den, şeýlemi? Ýaňky kebaplar seredersiňiz, haýsynyň review kän, haýsy köp star alypdyr, näme etdi, şeýlemi? Ine biziň bir müşderi şeklinde bir edýän Diňemizde gysgaça bir näme diýilýär? Research. Gözle geçirýärsiz şolar ýaly. Ondan we soň şoňa görä de karar berýär. Indi bu ýerde CRM-de nähilek bolýar? Aýdyl siziň social media hesabyňyzdan ýa-da lýuboý bir web-saýt üstünden ýa-da internet üstünden size ulaşyp bolýan e, platformanyň üstünden ýekeje laýk basanam, ýekeje rewýu goýanam şony nädip hakyky müşderä öwürmeli? Oň ýörite öz e, proseduralary bar. Onuň biri mysal üçin email, email to case diýýär. Aýdaly müşderiň size email uratdy we şony siziň AMCRM CRM sisteminiň içinde case açyldy. Bir case bolsa näme bolýar? Bir iş açyldy-da şoňa. Iş açyldy we şoňa size e, servis provider bolsun ýa-da satyş bolsun, näme bolsun, gerekli adama eýýäm şol iş baglanyldy. Eýýäm şol ýere eýýäm yzarlap başlady. ýa-da ýene şolar ýa ýa web to web to lead. Taşyn web siziň web saýtyňyza geldi, bir käbir zatlar halady, käbirlerini e, köpräk e, dykkatyny çekdi, yzarlady, wideolaryňyzy gördi we şu siz şo müşderiň e, häsiýetini öwrenip, şony ýuwaş-ýuwaşdan ýa-da sowuk müşderi nädip gyzgyn müşderi. Iň soňunda sizden bir zat satyn alar ýaly ýa-da bir e, serwis satyn alar ýaly dereje ertmeli. Şoň ähli ählisiniň e, proseduralary Umuman CRM konseptiniň içinde bar we Yani Salesforce üstünde de iň yani ýokary derejede edilýär-de. Sebäbi 25% möçberde CRM industriýanyň Salesforce elinde bolup durýar. Okey. Globalization yani şu wagt eýýäm global hala gelip barýar. Eger men oturan ýerimden mesela Hytaýdan biraz alasym gelse, AliExpress-e giren alyryn, bärik gelir. Şeýle. Şonuň üçin global hala gelmegiň e, sebäpleriniň biri hem competition, ýagny ýaryşmak ýa-da e, e, näýli temşe ýaryş köpelýär we firmalar biri-biri bilen has köpräk ýaryşyp, has köpräk haryt satmaly, has köpräk hyzmat bermeli diýen zada girýärler. We bu hem ýanky CRM-iň güýçli bolmagyny talap edýär. Eger siziň siziň CRM-iňiz bu işlemeýän bolsa, onda diýmek siz belli bir zatlarda ýa galyp, müşteriňizi ýitirmegiňize sebäp bolmagy mümkin. Okay, regulatory compliance and data privacy ýa-da e, datalaryň gizlin bolmagy. E, Mysal üçin Salesforce-da Salesforce-yň öýünden müşderileriň datasyny alyp näme edip bilenok. Aýdaly siz firma bolanyňyz bir hasap açdyňyz Salesforce-da we siziň e, ýanky bazy danlyk diýýär-de rusçasy aýtsaň, e, ýanky müşderileriniň e, datasynyň bolan bazasyna Salesforce-yň öýünden görüp bilenok. Ol bir hilek näme bolýar-da. E, Nähiliýine şoňa şu wagt privacy da ýöne şony dat şeklinde tutýar. Data durýar ýöne e, gören o encrypted şeklinde o dogry aýdýar. Encrypt şeklinde saklaýar we e, datany ýaňky özüňden başga Salesforce özem goýup bilmeýär. Ýöne şonda da Salesforce özünde dursa bile ýaňky Salesforce e, oňa rugsat bermeýär. Şolar regulatory compliance data privacy şu temada. Okey, indi ýuwaşdan hani CRM näme Bir açyk pikirimiz bolandyr, belki öňden tanyş bolanlardan bardyr. Indi häzir men etjek bolýan näme CRM-den ýuwaş-ýuwaş ozada geçmek. Salesforce-a geçmek. Näme üçin Salesforce tä CRM industriýasynda eýýäm 19 ýyl bäri birinjilik ýeri eýeläp gelýän sistema, platforma. Cloud-based bir platforma, cloud-based diýenim, ýaňky network ýa-da bir ýerli serwerlerde näme ýok, mätäçlik duýmaýaňyz. Göni internetiň bolan ýerinden kiçi bolsun, uly bolsun firma tapawudy ýok. Ýani Salesforce-dan hasap açyp, ulanyp başlap, ýani sistemany özüňize customize edip bilmek näme? Üýtgedişdirip, ýani özüňiziň firmaňyzyň ýani talaplaryna görä dödüşdirip, ulanyp başlap bilýäňiz. Geçen ýylda 20 2022-nji data Şubat 22 bitin ondan dokuz görşüňiz ýaly global market share diýýärlerde bazardan eýelen ýaňky nimesi bölümi 22 bitin ondan dokuz prosent we iň ýakyn ýaňky bu bu ýaryşdaky iň ýakynlar e, bular kiçigini firmalarda Microsoft, Oracle, SAP, Adobe. Seretseňiz hemmesini toplasaň bir Salesforce edýär-de we aradaky tapawut gaty uly. Oňa men sebäbini görkezjek, e, ýaňky bir aşo ýaňky 700 sany diýdiga e, ortaça 700 sany ulan applikasiýanyň hemmesiniň mümkin bolmagy hemmesi däl, azyndan bir belli bir bölegini toplap bir ýerde nähili ýönedip bolar, ýönlendirip bolar. Şo bir sebäplerden biri we industriýadaky dowamly öňde bolup, täzelikleri dowamly özüni täzeläp duran häsiýeti bolan üçin şo ýanky firmalar ýa organizasiýalar talap görkezýärler. Şular ýalak bir zadymyz Salesforce market share hakynda. Ine bärde bärde de ýene hem Salesforce-yň ösüşini görşüňiz ýaly, e, şu ýene şu çyzyk şeýle görşüňiz ýaly. 10-njy ýyldan bäri 23-nji ýyla çenli 2016-njy e, 5 e, milliard dollar ilk 19-da eýýäm iki esse köpelýär, 19-da 10 milliard dollara çykýar we şu wagt 23-nji çaklamasy boýunça 21-23 milliard dollar revenue şeklinde dowam edýär. Diňe bu Salesforce-yň öz ösüşen däl, ýa-ni bir öňdäki seretde, ýa-ni CRM industriýanyň özem çylşyrymlaşyp ösüp barýar-da, özgerip barýar. Şonuň üçin hem kompaniýa şeklinde ösýär, hem-hem ýa-da bazaryň özem giňäni üçin şular ýaly dowamly bir ösüş eýelemek mümkin bolýar-da bulara. Ine bular dollar amountlar, ýagny dollar amerikan dollaryny görkezen bahalary CRM. Indi Indi ştaýda han Salesforce diýdik 20 ýigrimi bäş prosent töwerek bir zat market eýesi we onuň e, çalt-çalt ösýänini göz ýetirdik, raý etdik. Indi näme üçin Salesforce diýip sorag ýöne çykmagy mümkin. Näme üçin adamlar Salesforce, näme üçin başga zatlara Salesforce iýminde diýip. Şeýle aýda bir 5-6-7 e, sany e, sebäplerden özüm aklyma geleni ýazdym. Integrated suite diýýär, ýa integration temasy ýene girýär. Ýani Salesforce aňsatlyk bilen daşky sistemalary ýa-da içerki sistemaňyzam bolsa öz firmaňyzda şony integre edip bolýar. Ýani birikdirip bolýar. E, birikdirip bolýar diýmek, eýýäm o taýda data çekmek, data bermek, ýani müşderiňizi hemme zadyny bilmek, mysal üçin geçen ýyl bir e, konferensiýa gidemizde Fordun nemesi bardy, stendi bardy we e, şunu öwrendik ki, adamlar çagasynyň ýaşyny saklaýar. Näme şu saklaýar sorýar, sen çagaň ýaşyna, çaga 18 ýaşynda diýip biz oňa hat urutjak diýär. Ine çagaňyz 18 ýaşady, e, gutly bolsun ýene bir zat, ýene bir zat. Ine eger maşyn almak isleseňiz bize şuny ýaş şuny ýalak nemeler bar. Ine siz hem şunçaýlyk biziň müşderimiz. Şoň üçin biz size ine emek e, ýani e, skidka etjek. Görýäňmi, 18 ýyllyk bir hile planlama şeklinde we adamlar şu zat satmak üçin ýa-da hyzmat bermek üçin nämeler edenoklar da. Hem bunu ýa e, tehnologik e, şekle sokup, ýa-da e, proses bolanda eýem aradan adamyň nimetini hem aýyrýarlar. Mysal üçin işgäriň bolsa şony et diýseň bir ýere baglanan belki ýadyndan çykar. Bir gün soň uradyr, bir gün öň uradyr ýa ýene bir zat bolmagyň. Ýöne muny ýa-da CRM ýa bir sistema goýanda kompýuterleň ýatdan çykarma diýip derdi ýok. Ol wagt saat gelýän tak diýe atýar. Onuň ýanky diýýärse, ýa müşderileň arzuw isle köp bolup barýan, ýaman gowy hyzmat edilsin, bilinsin isleýär. Men çagamyň ýaşyny bilse, bir gelek täsirli bolarda. Belki men Toyota alasym gelýär, on Toyota-ny o hat uratmady, Ford uratdy. mümkin belki fordalaryna. Şoň üçin her hilek ýol ýaňky neme edip söwdalaryny ýaňky hyzmatlaryny artdyrmaga çalyşýarlar kompaniýalar. Indi scalability customization ýa-da indi aýdyşym diýýärler, Salesforce bir, bir platforma göz öňüne getiriň we siz kişi bolsun, tapawudy ýok. Ýa platforma bir hasap alyp, özüňiz islegiňiz boýunça customize edip bilýäňiz we öňe şony özüňiziň e, ýaňky biznes prosesleriňizi ýa-da e, özüňiziň workflow diýerlerde şolar ýaly e, nimeleri customize edip özüňize kwapda şala getirip bilýäňiz. Ondan Hem scale tarapyndan e, iň yani Google, Amazon'a çenli sales'e ulanyp şu large scale'lerde de hyzmat edip bilýär. Hem iň kiçi firmalar hem bir sanjy hasap alyp, yani şu Salesforce'un giden e, yani nimesinden ulanyp bilýär de, know-how diýerse. Şu know-how sistemasyndan azrak pul berip öz möçberine göre ulanyp bilýär. Şoň üçin uly bolsun, kiçi bolsun tapawut, orta dereje bolsun, Salesforce e, hemme kişä e, yani nime etjek şekilde bir platforma edipdir we şony siz hasap alandan hem konfigurasiýa arkaly which is no coding yani kod yazman ya da customer full customization ya da bir belli bir derejede kod yazıp şonu e, özüňize has köp daşara getirip bilýäňiz. E, extensive App Exchange ekosistem. App Exchange dip ekosistemi var Salesforce'un özünün e, telefonumuzdaky Google Play Marketplace ya da neme yalat App, App Store yalat. Biz nälik, mysal üçin aýdaly, e, dil öwrenesim gelýär. Gidýär App Store-a Duolingo indirýär, şeýlemi? Duolingo indirýär, dilimizi öwrenip başlaýar. Okey. Indi Salesforce-da e, köplenç müşderiler näme? Kimler kompaniýalar? Kompaniýa aýdaly men şu wagt e, bir müşderimden mysal bereýin, e, donation sistem etjek bolýar. Ve biz näme diýýär? Donation sistemi başdan soňa täzeden ýazmana gerek barmy? Gerek ýok. Sebäbi donation sistemi üçin ýazan eýýäm applar bar App Exchange-de. Gidýän App Exchange-den käbirler e, pully, käbirler belli bir derejede e, mut şeklinde bolup bilýär. App Exchange-e gidip e, ýaňky tool alyp Yani install edip sistemanyň içine siz dowam edýäňiz ýoluňyza. Hem wagtdan utýaňyz, hem e, ýaňky e, e, harajatdan hem nemelere, yani işgärlere daha da köp pul tölemek gerek gelse, yani gıysi vaatının içinde oluyor, hem haracattan tığşitlap neme edip bilýäňiz. By the way, App Exchange ideýasyny Steve Jobs'un özünden alýar göni. Şo Steve Jobsy Mark Benioff görüşende han men bir zatlar maslahat bir zat diýende ýa-ni App Exchange maslahatyny berýär. Ondan App Store-dan hemedende şu App App Exchange-i şu wagt şon ýaly bir ekosistema we müňlerçe belki taýýarlanan applikasiýalar bar içinde. Şoň şo sebäpleriň biri, ýa müşderileriň şo Salesforce-dan ýa hyzmat almagynyň ýa-da hasap almagynyň subscription etmegiň sebäpleriniň biri ýa-da App Exchange. Cloud based and mobile accessibility. Bu näme diýmek bolýar? Isleýän ýeriňizden internet arkaly ýa-da mobil device arkaly, ýa-da erişip bilýäňiz. Size hiç şekilde öz firmaňyzda ýa on premises diýýärde, öz firmanyň içinde serwer gurmana ýa network gurmana zada gerek ýok. Diňe laptop buram internet boldy. Direkt hasabyňyza login bolup, islän ýa iş nemäňizi geçirip bilýäňiz. Emphasis on customer success and community community we trailblazer community we otayda yani serse öwrenjek bolsaňyzam ya da bir mentorlyk hyzmatyny aljaň bolsaň ya da iş gözlejeň bolsaň da giden e, resurslar ýaňky nämeler e, öwrenmek üçin her türlü bir näme bar ya da ine e, çeşmeler hawa çeşmeler bar öwrenip bilýäňiz sertifikatlaryny almak üçin her ýörite yani training maksatly hasaplary açyp onu edip bilýäňiz we e, gaty şu, şu derejede belki men başga firma bilen yok. Öz tehnologiýasyny başgalara öwretmek üçin iş geçiren men gabat gelmedim entekde. Gaty e, oňaýly, aňsat we hiç gajedeň yok. eger hani self learning yani öz öz özüňden öwrenip bir zatlar edip bilen niýetiňiz bar bolsa ol ýolam unup bolar. Continuous innovation and upgrade her her çärýekde diýlen ýaly täze zat çykyp durýar. Mysal üçin geçen çärýek flows process builderler diýip bir sistemalar bardy, flows replace etdiler. Bu her summer release işte winter release release'ler bolýar, hersinde täze täzeçe çözgüt getirýärler, aňsatlaşdyrýarlar, çaltlaşdyrýarlar, belli-belli problemalary çözýärler we ýa e, platformanyň özi bir hili janly şekilinde dowam etýär-de. Ýöne aýyny gördüm boldy, 20 e, hem ýa-da meňki diýen nokta, integem e, ösdürmäne, gelişdirmäne dowam edýär. Security and data, data privacy. Yani security, şuna, şuna düşünüp bilersin. Mesela çünkü sizin aydalı Altyn gyzylyňyz bar ýa-da ummasyz möçber puluňyz bar we öýde tutasyňyz ile seýfde ýa-da Merkez bankyň bankyna äkidip bankyň içinde goýmaly. Haýsy sekür bolar? Bolmanda Merkez bankyň seýfinde goýmak sekür bolar, şeýlemi? Seýf sortunda data privacy security-den çolar ýa-da pikir edersiňiz. Ýa kompaniýalar öz möçberinde, mysal üçin cyber security tutup, eýdip-beýdip, ýa-da gormana çalyşandan Salesforce-yň ýaňky sistemany ulanan has oňaýly bolýar. Hemä köp çykdajy edenok, sebäbi olar eýýäm ummasyz çykdajy eden, şol security üçin, ýa privacy üçin açmaýar, özleri hem görenok daşa, diňe müşderiň özi görüp bilýär. Enkripsiýa şeklinde saklanýar we bu ýaňky banklara mysal beremizde merkez bank derejesinde goralýar da. Şolar ýaly, tak. Okey. Indi e, biraz visual şeklinde de orta goýalyň. Näme üçin ýa Salesforce öňde barjy, näme üçin marketdäki e, nimeler, firmalar da e, dowamly Salesforce işläp gelýär. Ine görüşüň diýal sales service, marketing, e-commerce, communities, collaboration. Şeýle-de e, bu produkt e, ýa-da Salesforce-yň e, hödürleýän hyzmatlarynyň ýa-da e, görnüşi we görüşiň ýa Salesforce bulan ähli görnüşler we e, bar ýokdan bar ýoklugy däl-de ýokary derejede hyzmat. Tämin ýyllarça edip gelýän üçin iň ýokary derejede we hiç bir kompaniýasynda ýagny şu hyzmatlaryň hemmesiniň jem bolan bir bir ýerde toplanan görnüşi ýok, ta görşüňiz ýaly. We bulam ýene ýaňkynemäge getirýär. 700 sany bölek bölek application ulanasyn gelýärmi ýa-da şoň mümkin mertebe näçesini birlikdirip bir ýerden manage edesiňiz gelýär. Bulam şo ýaň şoňa mysal berip aýdyp berler. Salesforce-yň. Baş sales service marketing. Diýeli satyş bölümimiz, ondan serwis bölümimiz, e, ýa-da bazar öwreniş bölümimiz hemmesi ulanyp bilýär we bularyň ählisiniň hem e, ýa-da customer e, müşderi dataňyzy bir ýere toplap, hemmesinden habardar şekilde işgärleriňiz müşderi bilen işleşip bilýär. Mysal üçin aýdaly, bir müşderi maşyn satdyňyz, siziň serwis näme ýaly habary ýok. Olam ýa çaşmana gelýär, ony eýtin maşyn menden almadyňyz diýär.

Ondan indiki gezegem ýene söwda etmäne ýa-da bir hyzmat almana size gelmesi ýaman ähtimallygy uly. Diýipdiler. Okey, indi e, CRM diýdik, Salesforce diýdik, industry leader. Indi bular näme üçin e, diýemizde e, men esasy bir bärik gel, ýany wefa sag bolsun çagyrdy. Gelmegiň sebäpleriniň biri hem hani şuny biziň adamlarymyz habardar bolsun, şular ýaly bir mümkinçilik bar we hani biz näçe adamlar öwretdik, okatdyk, işe ýerleşenleri boldy. Hatda Türkmenistandan oturan ýerini okap, şu taýdan işe girenlerimiz hem boldy. Şundan habardar bolmagyňyzy we bir şekilde bunu öwrenip, ýa-da ýanyňyzdaky adamlaryň habardar edip öwrenmegine we näme bazardan paýyny almakmy diýen nägilek bolsa şolar ýalak bir zat etmek üçin etdim aslynda. Ştaýda men aý ýurt ýurt görkezesim gelýär, ýaňy Salesforce-yň zadyny. Ha bir minut. Görünýär ekran? Okey. Eşda görüşüň diýen 9,3 million iş ýeri diýýär-de 2026-a çenli. Şol mundan öňki nemede iki ming ýigrimi dörtde dört ýarym million töwerekdi we Sewsa ekosistemanyň içinde, ekonomik içinde iki ming ýigrimi alty üçin dokuz üçin dokuz üçin on üç million işgär. Häzir muny ýurt-ýurt analiz edip göreliň. Neştaýyk gitsek. Görmüş. Aýdaly, ine, Kanada 70 20 700.

dünýä ýüzündäki dürli-dürli ýurtlaryň içinde Salesforce ekosistemasynda açyljak işleň sanawy. Şular ýarap, meňe aýtjak zatym, bu soralar bar bolsa, hä, buram aslynda ýene bir ýekeje zadym bardy. Indi ýekeje sahypada şu biziň kompaniýamyz barada bir zat taýýarladym. Şuny bir e, aýdyp geçeň gysgaça. Aýşme 2019-da biz ýola düşdük. Bir topar e, IT işgärleri, e, bir topar diýen ýa-da grup. 2019-da ýola düşdük. Başda iki Automation Engineering gözelenje biziň ilkinji okuwçylarymyzyň biri bolmaly diýen. Şo döwürden. Ondan soň full stack web development öwretdik. Olam Merge Stack end-to-end JavaScript library başdan soňa JavaScript üstüne üstünde gurlan hem frontend hem backend şeklinde iki dürli trening berdik we Salesforce 2020-iň dekabr aýynda Salesforce başlatdyk. Olam nälet boldy? 2019-da men o JP Morgan Chase-de işleýärdim. Bizi bir treninge goýberdiler. E, trening goýberende edil Salesforce meňzeş e, no code less code platform diýilýärdi bulara. Bular ýa platformalar aslynda e, onlarça bar. Şu wagt biziň işleýänimiz Pega Pega marketing sistemdi. Şu Pega-da biz iki hepde treninge gitdik. O treninge gidemizde indi öwrenýäs, täze tehnologiýa hem gruppa we ýandaky iş işdeşlem we deweloperler we onuň öz menejerim bardy, başga bölümden emeler we 10 töwerek adam öwrenýär soly. Bize näme etdiler? Şu e, treningiň e, bir parçasy bolup e, roadside assistant app ýasatdylar. Mysal üçin, aýda sürüji ýolda galýar. Ýolda galanda siziň serwis sentriňizde telefon arkaly, e-mail arkaly, SMS arkaly ýa-da dürli-dürli çeşmeler arkaly aralaşanda şoňa ýörite bir case açylýar. Ýani bir iş açylýar we şo işiň step by step ýani ädim ädim nemesi yzarlanyşy we neme edilişi. Ýerine ýetiriliş diýilýär. Ýani netijelendirilişi diýip bolar. Hawa. Şonda edemizde biz bir bir setirem kod ýazmadyk we Ýa application dyndy paşty şu. Şu taýda e-mail bir urudanda, ýa e-maile ýörite case açylyp bolýardy. Şony birine assign edýärdi we ol ýa işe geçip ýa peni ýerlap başlaýardy aýtmyn. Men ýa şok boldum şu wagt. Tä edil öň öň ýanyna 6 aýlap kod öwrenip, edip edip testerlik işine başlapdym we men aýtdym, Munça kod öwrenmäne gerek ýok hem, şol ýalakda adamlar eken diýip ýanynda biziň lead developer senior rak hindi olan ad anil ady anil dedim sen ýerden dedim on etdik mun etdik diýip bar gürleýän dedim bar edýäniň şuny dedim olam gülden ay tutdum bir zat diýipdi hakykatdan hem şu no code less code platformanyň üstünde hem çalt edip bolýar hem hem Kän e, zada gerek galmaýar da, ýagny kodinge ýa-da from scratch diýende de noldan kod ýazmak gerek däl. Belli bir setirler ýazyp, e, ugradyp bolýan. Ve se, şu adamyň no code less code platformalary, e, ýagny research edip başlanda Salesforce iň uly e, scale kän adamyň işler edip boljak ýeri bolup ýüze çykdy. Ve şu taýda bir 10 adamlyk gruppany topladyk. Öň, e, ýagny PA-dan zatdan okuslamadan wady, olary train edip, Işe giremizden soň, hemmesini işe salamyzdan soň, ondan 2020-niň tomusynda ýalňyşmasam, ýa-da ikinji tapgyry, üçünji tapgyry şeýle-şeýle, şu wagt 19-20-nji tapgyra ýetdi. We şu günki günde 3300-den gowrak biziň platformada hyzmat alan, bularyň içinde pul sanma ýa belli belli başly emelerini kursumyz, muz şeklinde, introduction şeklinde bolup bilenlerem bar. Hemmesiniň içinde 70-den gowrak Komandamyzda adam bar. Bulan dürli-dürli ýurtlardan, Hindistandan bar, Orta Aziýadan bar, Türkiýeden bar, Ýewropadan bar, Braziliýadan, Kanadadan, Amerikadan. Şolar ýaly şu günki günde-de Salesforce Partner Company geçen ýylyň bäri bu näme diýmek bolýar? Salesforce ekosistemde ýaňky firmalara eýýäm biz hyzmatlary berip başlaýas. Konsalting hyzmaty, implementation serwis hyzmaty şolara bir bira-bir çözgüt taýýarlap bermeli. Şolaň ýaňky sensor hasap alan hasaplaryny kastoma edip bermeli. Işini alyp barýar. Nesip bolsa umydymyz uly. Şolar ýaly köp sag boluň diňleýän üçin. Meňki biraz

Şu CRM sistemany şeýle aldy.
Aslynda CRM-i döwlet ulgamynda aýtmaýar, han diýilmeýär, ýagny müşderi portfoliosy bolan her edara, her organizatsiýa ulanyp biler. Olar öz müşderilerine ýa-da öz ýagny ýazylan müşderilerine diýeýin, aralaryndaky aragatnaşygy dürli kanallar arkaly, SMS arkaly, e-mail arkaly ýa-da fon kol, ýa telefon arkaly bolsa, hemmesini bir ýerde jemläp, şolar bilen başdan aýak aýdan mysal üçin siziň serwis sentriňiz bar we ýüzlerçe işgär işleýär o taýda. Ýöne bir müşderiňiz hepden birinji gün jaň etdi, bir zatlar diýdi we bel howada galdy. Hepdäň dördünji gün ýene jaň etdi, ony başga biri aldy. Ol birinji gün üç gürleşen bilen eýýäm ortada ýok. Ana şolar ýaly kynçylyklary aradan aýyrýar. Her bir ýanki e, her bir interaction ýa-da müşderi bilen şu kompaniýa arasyndaky bolup geçen aragatnaşyk hemme track edilýär we şu CRM sistemada barak e-mailler bolsun, SMS-ler bolsun, hemmesi bir ýerden ýygyrdylanyp bilýär. We ol size ummasyz bir kontrol güýji berýär-de, şu müşderini tanamakda, şoň isleg-arzuwlaryny ýankyýalak ýerine ýetirmekde. Onuň üçin ulanyp bilner we dostluk Türkmenistandan edip bolýar. Ýöne hani baha ýagdaýy ony sesä öwrenişmeli. Düşündim.
Munça uly platforma platformanyň çökme ähtimaly näçedir?
çökme ähtimal ýok diýiljek derejede az sebäbi günümizde ýa cloud sistemalarda load balancerlar diýip bir zatlar bolýar. Ýa-da loadlary, ýa ýüki paýlaýarlar. Mysal aýdaly, çöküp bilýär. Mysal üçin belki millionlarça load balancerlardan biri çökdi. Ol hallaýjy ony ýem başga bir ýerik ýollaýar we siziň datany hiç bir şekilde zyýan galmaýar-da.

Durmuş polisi sorar. Ha, stop sharing ede. Stop sharing, okey. Ýa esasan hem siz şu sistemada işlemäni maslahat berýän şeýlemi? Meniň soragym şeýle. Biz şu nemäni size ulanmak istesek, mysal kişilik biznesimiz bardyr, belki serwisimiz bar, hyzmat bardyr. Şonda tölegler näle firma görä neme diýämi, näme görä üýtgeýär. Hem ikinji soragym geçmeli.

Ve o saç bölümden pul kıskansan eýýäm öz oturan şahaň özüň kesdiň ýaly bir zat bolýar. Ol yani jandan bar ýaly bir zat bolýar da. Şoň üçin e, stability yani bir işe girdiňiz e, e, dowam etdirmek highlightly. Remote iş nemeleri mümkinçilikleri köp. beýleki tehnologiýa garanda we ýene-de bir zady biziň ortaça başdaky bäşe hasaplaýardyk 140 müň wagt berýärdi ortaça. Iň iň ýokary 189 müň boldy we ýaň trening gutaryp junior şeklinde girýänler hem 70-80-den az ýokda. Şoň üçin töleg ýagdaýynda da şol şol derejede. 70-80 müň ýyllyk.
Ýyllyk girdeje bu.

Miwesini miwesini iýip bilýäňizde, ondan gysga wada täze neme diýýärdi, men okaýyn srazu hem nimesini alaýyn. Bir aýyň içinde ýene. Şonuň üçin bir açyk uzyn wada pikir edip, nime edip bolar, investisiýa edip bolar özüňde. Türkmenistandaky internet ýagdaýy ýeterlik bolýarmy? Munuň bilen işleşmek üçin, hani okamak üçin iş işläp başlanyňyzdan soň ýeterlik bolýarmy? Bir bir az kösenýärler, ýöne bir gowrak tutýan ýerinden zatdan bir şekilde hyzmat alyp şeýdip aşýarlar da nämäni şeýle tizlik açyk bolmaly tä okuwçylarymyz bar okuýan açykdyr Orman bakalary beýanlyklaryň bakalary.
Düşünmeli?
Okuw üçin töleme bahalar Ha. Değerdeki standartlar. Yok. E, Sonra gaytalayın. Ha düşünün böyle. E, Cuma sonra ya yanlış bakan Cuma e, töleg ýagdaýlar nälik? Amerika bilen bir tutýanmy ýa-da Amerikanyň daşynda Türkmenistana onama geljek bolan aýrymy? E, gowy sorag aty. E, Amerika bilen bir däl. Biziň e, töleg temasynda iki görnüş tölegimiz bar. Bir Amerikan içi, bir Amerikan daşy. Amerikan daşyndakylar aýly 200 dollardan 6 aý 1200 dollar töleýärler we galanam işe girenden şu offerlerdir diýýärler. Biz iş teklibiniň 10%. Şu iş teklibi näme berýän bolsa şoň 10%-ni 6 aýyň içinde ýene işe işe başlandan bölek-bölek töläp bilýär.

Soňky bir alty aý, bir ýylyň içinde ondan hem köpräk boldy, şu IT tehnologiýa girenler kän. Gowy işlerdekiler hem goýup, sebäbi ofurlar uly, eýle-beýle. Emma bir şeýle bir ýagdaýlar bar, şu Salesforce-yň gruppasynda okaýan, bilemok, siziňkide bilemok, şu sizde şeýledir, başda tölegi on bäş müňe däl çykdy. Ony şo 3000-den, 3500-den her aýda tölenildi. Soň jemi 15 adan ýetdi. Emma ol dogry, 6 aýyň içinde gowy bir biz näme 6 ýyllap medisina okan bolsak, häzir şu ýerde-de Amerikanyň doktorlaryndan hem aýtýarlar. Işgärler uly gazanç alýarlar, nesip etsin özlerine. Emma Işe başlanlarynda Salesforce-da as a developer diýip Indiýadan, Kitaýdan ýa Türkiýeden sen diýşiň ýaly dewolplrleri bar. Olaryň aýlygyndan iki ýarym, üç müň dollar her aýda her bir projektine saklap oturýarlar-da. Şol şol şony esasan Salesforce haýsy rol oýnaýar bärde? Men ne täze işgär, men işlerimde-de Walmartda işleýändi. Walmartyň onlaýn sistemasy işleýär. Emma men girdejimden men bir ýyl işleýän, iki ýyl işleýän, şu Salesforce menden ýene alyp oturýar, şu 2,5 müň dollar. Bu näme? Eta çirin näme bolýar? Ýa sales hiç şekilde ol ony töleg alanok. Ol biraz ýalňyş informasiýa. Ýalňyş diýmäýin-de, Salesforce, ýani Salesforce bilen baglanyşykly bir zat däl. We siziň diýen yani näli diýsem, siziň diýen şeklinde işleşýän kurslar bolup biler. Ýöne biziňki biraz üýtgeşik. Biz adyndan 6 aý ýa-da 8 aý içinde okuwçyny okadýar. Yani başdan başlaýan mysal üçin 6 hepdelik prep taýýarlyk kursumuz bar. O taýda näme diýýär biz? Yani text based programming diýýär-de, JavaScript-in

Siziň aýdyşyňyz ýaly Hindistandan birine ýa-da başga birine aýda iki ýarym müň dollar tölemän öz işini özi edýär. Ýöne näme diýýär? Sekiz aý sarp etmeli bolýar. Siziň diýýäniňizde mysal üçin iki aýda belki edip bir zatlar öwrenip girip şon ýaly Ýolara balta ýolar, men ýa-da grupda. Bizaki siz şonuň şo derejä ýa-da ýetýän. Hawa. Hawa.
Ondan soň hem hani Başga-da hyzmatlar bar. Einstein Hour hyzmatymyz bar biziň. Näme o? Einstein Hour diýýärse, Einstein Hour hyzmaty bar we hepdede hepdäň 7 güni her gün. Gündizli agşamly biziň sowetiniň gutaran her bir okuwçy oňa aksesi bar we hiç hil töleg alandyk. Gelip, öz apanyny buk edip, iş bilen baglanyşykly bolup biler, ýa-da okuw döwründe problem bolup biler. Ýa problemalary Einstein ara getirip, şo taýdan maslahatyny alyp, ýoluna dowam edýär-de. Şolar ýaly bir hyzmatymyz bar. Onlaýn bir sorag, USA-den gatnaşman Ýewropadan kors aldyk diýeliň. USA-dan offer almakda wiza problema çykardarlarmy? Indi
Ýewropanyň özünde de biziň aslynda teklipler boldy. Ýa-da Angliýadan köp geldi teklip. Ondan Germaniýadan, Fransiýadan hem boldy. Gollandiýadan boldy teklipler. Ýewropanyň özünde de birinji birinji iş bar. Ýöne Ýewropada esasan hem Gündogar Ýewropa tarapynda bolup, Amerikadan ýa-da Ýewropa başga ýurtlardan uzakdan iş isläp bilýärler-de. Uzakdan işlänlerine o taýda ýem konsulting ýa-da kontraktor e, bolan üçin viza problematy bolmaýar. Sebäbi ol Amerikanyň öz ýa ýurda gelen wagtda uzakdan işleýär. Şonuň üçin olar ýaly bir näme bolmagyny ümit edýärin. Soraw bolsa.
Salesforce-da Salesforce-da okuwyny gutaranyňdan soň işe girme ähtimaly nähili? Tejribesiz bir harla. Düşündim.
E, aslynda şular ýaly Salesforce-yň ýene bir gowy tarapy hem şol. E, beýleki tehnologiýalara seredemizde ýaňky tejribesiz junior diýýärler. Junior bolup işe girenleriň sany köp bolýar beýlekilerden. Hä, aýlyklary biraz aşagrak bolýar, mysal 70 müň, 80 müňden başlaýarlar. Hatda käýa ýagdaýda biziň Arizonadan boldy birnäçe okuwçymyz. Ýalňyşmasam 100-110 müň töwerek bir zada girdiler we junior şeklinde girdiler. Ýaňky junior şeklinde girme mümkinçilikleri hem bar Salesforce-da. Ýöne wagtyň geçmesi seredin biziň mysal üçin 2020 dekada başlangyda birinji, ikinji, üçünji bäşlerde percentage nemeler işe giriş zatlar uly. Hatta pilota biz ýüzde ýüz saldyk hemmesini şeýdip ýola dowam etdik. Men indi wagtyň geçmegi bolýan bolýan. Jumada aýdýar, başga başga nemeler hem döreýär, ondan competition biraz köpelýär, o zatlar düşýär. Ýöne işiň ýygyny, ýagny ýygyndan galmaýan Enne sonuna diýär, a näre? Bir işini alýar da teklibini alýar. Birowiç. Birowiç alýar hawa. Şolar ýalak bir nemesi bar.
Neme testerlikde 3 ýyl işlänem bolsaň, ýagny tejribäň barem bolsa, entek recognizable däl hasaplanylýardy, men gutaran döwürlemde we şo sebäpden iş tapmak çenden aşa kyndy, ýalan sözlemän tejribäň barada. Salesforce-da nähili şo ýagdaý? Şu ýaňky diýen mysalymy berdim, Arizonadan diýdim ýa-da başga-başga näçe sany. Bizde sekiz aý bolup girenlerem bar, alty-ýedi aý bolanam bar, bir, bir ýyl iki aý, bir ýyl bir aý, 3 ýyl bolsa eýýäm legitimate experience hasaplanýar Salesforce-da. Yani 3 ýyl ýaman gaty gowy bir experience-da Salesforce ekosisteminde. Şeýle de özüm bir 2000-nji ýyl 99-njy 2000-nji ýylda gurlan bir näme. Ony ýaly kämir geçmişi ýok. Ve e, e, aýtym ýaly marketde ony ýaly tejribeli adam känler. Küýede mysal üçin şu wagt eşitme görä 10 ýyldan zatdan habar berýärler. Şol şolar ýaly gözmek bolmasa e, kyn bolýar diýip, ýöne bizde hiç hili hem e, birje keýzem bolmady da şolar ýaly.
Ram e, project nemetme yani project eden bolmak ya da gutarmak şerti var mı? Onu misal için QA'da iki projectim var, üçüncüyüm hem işlep oturuyorum diyemde ona seyretmen Bize sen sen ýylyň tejribeň gerek diýipdiler. Ýani näçe projektde işleseň işle, ýalan sözleseň girýäň, ýogsa-da oturyber manysyny beripdiler maňa. Salesforce nähili? Şu
Gynansak industriýa gelip nemesse, nähili diýsem, hakykat şeýle. Tejribeliler emä berilýär. Olar hany bir aýda siz Soraglar ýüz prosen jogap berdiňiz. Hemme adam dogry etdiňiz. Ýöne kim ýanyna tejribesi bar bolsa, şol şolardan ýana bolunýar. Ol bir ony yani gizläp bolmaýar da, şu çyndan bir nemeden biri. Ýöne ses sorsa ýa ki, köýe bilen ýatar deňeşdiremizde, bärde oňa görä hat aňsat. proýektlerim ýa-da proýekt ýerine ýetirmesem realistik proýekt etmegem aňsat bolýar-da. Biz mysal şu wagt 18 görnüş industriýada proýektlerimiz bar. Aýdyl hosting üçin ýa-da medical üçin ýa-da işte education baglanyşykly ýa-da transportation şon ýa-da şon ýaly her dürli industriýa üçin ýörite proýektler bar. Ve biz bunu end-to-end işläp düzdük ki, Şu 6 aýlyk trening alýan bolsaňyz, şu 6 aýyň içinde öwrenen zatlaryň ählisini şu taýda tejribe etme şansyňyz bolýar. Okay.
Salesforce administrator ýa-da develop developerlik okadýanmy diýýär. Hawa biz ikisini bile okadýar şoň. Salesforce administrator 6 aýlyk treningi, ýagny asyl programmany tek taýýarlykdan soňky programmaň 2 aýlygy Salesforce admin üçin, we galan dört aýam Sesar Developer Part bir ikinji iki aýlygy we soňky iki aýlygam Sesar Developer Part iki. Kursa islendik wagt goşulyp bolýarmyka? Islendik wagt goşulyp bolýar däl, biz tapgyr tapgyr açýas. Mysal üçin aýdaly, şu laýyna başlaýar täze tapgyr, şoňa girýärler, ýetişenler, ýetişmediklerem indiki tapgyra garaşýarlar. Tapgyrlaryň aralygy üýtgäp bilýär, iki aý bolup bilýär minimum ýa-da üç aý, dört aý, şeýle baryp bilýär.

ýaşaýan türkmen watandaşlarymyz maşgala bolup ýaşan türkmen watandaşlarymyzyň sany başda opşy alyp görende müňden ýa bir ýarym müňden geçdi şu. Sebäbi men ony nirden alýan sebäbi her ştatlarda oglanlar bilen gürleşende sizde näçe bar, şäheriňizde näçe bar diýip şeýle bir approximately bir neme edýände. Meniň diýjek bolýan men öňden soňa ýyllar ýüregimde, kalbymdaky zat geljek nesil. Ine mekdep high school oturdy oglanlarymyz. Esa meniň oglum da iň birinjileriň orunda şu ýyl high school oturdy. Ondan soň high schoolda okaýan oglanlarymyz bar. Men diýjek bolýan zadym as voluntary, you know, like bir sawap ehsan hökmünde şu biziň çagalara tomus aýlarynda ýa-da näme-de bolsa bir e, basic iCloud ýaly şeýle bir kurslar, gas IT ugrundan gönükdiriji bir özüňizde niýetiňiz barmy? Şuny e, nämäňize getirýäňizmi? Şu geljek nesil imенно şu Koksidiýanyňyz türkmenler. Men bunu näme diýýän? Sebäbi men özbeklikde bilýän şonda. Uly-uly toparlary bar daş Taşkentde. Bärden durup akademiýa atyp şu zol alan taraýyňyz. Ol dünýä belli bolup gitdi. Akyl Hojaýew diýýär adyny. Bahrym mı Bahadur bir ady bar. Şoň tak Tanaka diýýär, Taşkentde özüniň Lakan IT akademiýasy bar. Platformalary geçirýär. Fox diňe özbek milleti üçin edýär. Indi şony men soragym Sizde şoň ýaly niýet bar, men bilýän, Nýu-Ýorkda biriňiz bar, Lakan Selforsyň baş bolup dur, Atamyratmy, Atam ýa. Floridada birimiz bar, ýene birimiz bar. Şolarda sizde şol imенно siz şu okadýan, şony özüňize maksat goýýaňyzmy? Biz öz işimiziň gapdalyndan sadaka sowap bol üçin geljek nesil üçin şeýle program düzeldi, şony ýa tasaň üstülen, ýa ýene Batyr şu gün maňa aýtdy, education program açdyk şu Ýok, daşardan gelýän daşy haýsy gün mekdeplere alyp bilýäsýatlar diýen manda aýtdy. Şoň ýaly sizde niýetiňiz barmy? Şu diýmäňiz barmy? Eger şoň bolsa, daşy sen jogabyňdan öňem men sana minnetdarlyk aýtjak. Eger ýok bolsa, şony göz öňünde tutmagyňyzy men haýyş etjek siz. Boldy. Söz berdi ekeniň, söz berdi. Juma aslynda gaty gowy tema çegindiňiz diýeli. Biz şu tomus tomsuň özünde başlatdyk. Şu wagt çagalary şu gün birinji günde sagat 50 sağa gelmeden öň bir 15 minutlyk mitinge girip çykdym. Bir bismillahını etdik. Soft Innovator Junior program açdyk. Şu wagt ýöne näme şähli biz hani türk türkmen ýa başga millet seretmän Sorty Nowosti başdan soň okan biri barada kim bolsa çagasyny ýa-da öýünde bolýan jigisi bolup biler, ýene bolup biler, getirip Summer Code Camp ýazyp biler. Töleg alanzok hiç hili. Onlaýn. Onlaýn. Onlaýn oturan ýerinden 12 we 18 ýaşly çagalara şolar ýaly bir hyzmatymyz bar. Ve mundan hemme sortuna basyn, yani alumnaylary peýdalanyp bilýär. Hani ol bir diýişiňiz ýaly biz esasy bärde men men düşünjäm, şahsy düşünjäm Amerika geleli bir 6 ýyl bolandyr, bolan bolsa. Biziň özümçe düşünjäm, biziň maks etmeli işimiz şu çagalary urukdurmakda. Sebäbi biz hani bilen kulturasy bilen belli derejä birazçyk aradaşrak bolýar. Ysnyşyp bilmeýäs-de, edil çagalarymyzyň bolşy ýaly. E, men özüme siziň aýşyňyz ýaly e, bir öz özüme tabşyryk ýalak görýän şu çagda nädip e, gowy derejede şu baýrak bermek bar ýaryşda baýrak bermek baýrak beren bize has öňräkde nädip berip biler manysynda e, şu ýalak bir düşünjäm bar nesip bolsa başlatdyk göreris eger isleg bolsa Türkmenistana bolsun tapady yok internetine girip alyp bilerler